नमस्कार स्वागत यऽ इंस्पायरिंग योर लाइफ चैनल पर आइ जन आवाज कार्यक्रम में विशेष करके बात करब युवा के की राजनीतिक में अयबाक चाही की युवा के राजनीतिक से अपना सबके समाज में आमूल परिवर्तन हेतै जे किस्म के हमारा विकास चाहे एहिके लागी स्वच्छ युवा के किया राजनीतिक में हिस्सा लिया पड़ते एहि के खातिर आइ विशेष ओ युवा नेताके आमन्त्रण करने छी स्टूडियोमे जकर इंस्पिरेशन जकर एकटा आकर्षणसँ बहुते युवा अखन तकमे जनमत पार्टीमे प्रवेश करने छै आओर साथे एकटा स्वच्छ राजनीतिकके प्रोत्साहन करि रहल छै एहिके लागि पप्पू पंजियार जे जनमत पार्टीके सप्तरी जिलाके

सर्वप्रथम हमर नाम पप्पू कुमार पञ्जीयार भेल हमर घर कञ्चन रूप नगरपालिका एक छै अखनी जनमत पार्टीके युवा जनमत सङ्घके जिला सचिवके रूपमे कार्यरत छी आ अहाँ सबके सेवामे उपस्थित छी पप्पू जी अखन के संदर्भ में किया युवा के राजनीतिक में हिस्सा लेबाक चाही जी सर बहुत बढ़िआँ क्वेश्चन ई फर्स्टेमे बहुत बढ़िआँ क्वेश्चन अहाँ करलियै अखनी अहाँ देखैत हेबै जे कोइ विदेश जाय लए चाहै छै तऽ ओकरा पैंतीस बरससँ फाजिलक आदमीके एंट्री नहि मिलै छै हमरा मतलब अठारह बीससँ शुरू करै छै पैंतीस तकके बीचमे आदमी खोजै छै कथी लए खोजै छै ओतुका कम्पनीके जे मैनेजर छै मतलब मालिक छै तऽ ओ बुझै छै से पैंतीस बरसके बादमे आदमीके माइंड ओते नीकसँ बढ़िआँसँ काम नहि करै छै जते मतलब परिवर्तन कोइ लाबि सकै छै कम्पनीके हमर उपर स्तर पर लए जा सकै छै ओ एकटा युवेके हाथमे छै युवा हरदम हर ओकर शरीर सब किछु ओकर तन्दुरुस्ती बढ़िआँ रहै छै कोनो चीज काम करैमे लागतै एकदम मनसँ लागतै तकर बाद ओकर सोचावटो जे छै दुनिआँ मतलब जे

जनम एकटा कम्पनीके ऊपर लए जायके लागि युवाके जरुरी पड़ै छै तहिनो देश विकास समाज विकासके लागि युवाके जरुरत पड़ै छै जी एकदम पड़ै छै अखन अहाँ अखनी सोचू मतलब युवा सङ्घ कथी लए जरुरी पड़ै छै तऽ अखनी बूढ़ वृद्धा सङ्घ की करै छै अखनी देशमे एतेक समस्या छै युवा सबके देखा पड़ि रहल छै हमरा आरके एतेक देखा पड़ि रहल छै एतेक समस्या भए रहल छै लेकिन जे अखनी पार्टीमे छै कोइ युवा युवा नेता छै अपन देशमे कहू अलग अलग जगहमे अखनी तक युवा नेता छै अगर कोइ ओहिमे एजो भए गेलै तऽ ओ सब एहन नीकसँ काम करि रहल छै कि सबके अखनी दुनियाँ नाम लै छै अपन देशके तऽ बाते छोड़ि दियौ पूरा दुनिआँके देश नाम लै छै हँ से अइ देशमे एहन नीक नेता छै तऽ युवा सभके अइ अइके लागि अगाड़ी बढ़ऽ पड़तै आओर ई पार्टीमे लएके युवे सभ परिवर्तन करि सकय छै अहिना अपन डॉक्टर सी के राउत युवा सभके प्रोत्साहन करयके लागि अगाड़ी बढ़ल छै बेसीसँ बेसी युवा अइ पार्टीमे जुड़िकऽ आओर पार्टीके अगाड़ी बढ़ाउ नया नया सोच अहुँके कोनो सोच छै तऽ पार्टीमे आबू बढ़िआँ बात छै आओर अपन सोच देखाबू बढ़िआँ लागतय तऽ ओइपर काजे हेतय जनमत पार्टी युवा के पार्टी छिए ई एकदम सब लोग के पता छै बिकॉज डॉक्टर सी के राउत स्वयं अपने एकटा युवा वैज्ञानिक छिए जी और नेपाल के संदर्भ के बात कर लिए तो नेपाल में तो लगभग पचास वर्ष के आदमी सबके युवा नेता कहते रहे अहाँ जे कहलिए पैंतीस बरस के बाद जे कोई भी आदमी विदेश जाए छै तो ओकरा ओते ज्यादा ग्राह्यता नहीं दी छै जी एकदम लेकिन नेपाल में पचास बरस पचपन बरस के बाद के जे अ, नेता सब आबै छै भाषण करे ला ओकरो युवे नेता कह के चिन्हल जाए छै तो कतौ न कतौ ई विडम्बना छै जी समाज में आमूल परिवर्तन के लागी युवा के हाथ युवा के बात होना चाहिए एकरा जनमत पार्टी बढ़िया जगह से उजागर करे छै जी लेकिन नीक नीक युवा कहबै तऽ ओकर फोकस डॉक्टर बननाइ इंजीनियर बननाइ प्रोफेसर बननाइ एहिके ओर रहि जाइ छै तऽ अहाँ सब केना कऽ सेलेक्ट करै छियै जे सही युवा जनमत पार्टीमे एतै अखनी युवा सब जे छै कोइ इंजीनियर बनै लए चाहै छै कोइ डॉक्टर बनै लए चाहै छै प्रोफेसर इत्यादि बनै लए चाहै छै तऽ ओ युवा सबके फैमिलीके प्रेशर छै कहै छै बेटा इंजीनियर बनिए डॉक्टर बनिए कहिकऽ सभके फैमिलीके हेतै जबकि अहूँके हमरो कहना हेतै लेकिन जे मतलब फैमिलीके टॉर्चर छै समझा बुझाके तऽ पार्टीमे लागि सकै छै लेकिन नहि होइ छै तऽ अपन लागल रहू लेकिन जकरा जनताके सेवा करैके मोन छै अपन पढ़ाइओ चालू रहतै आओर जनताके सेवा करै लए चाहै छै तऽ ओ हमर अपना हमरा सबके पार्टी जनमत पार्टीमे लागि सकै छै कहैके मतलब पेशा अहाँ किछो करू हूँ। सेवाके लागि राजनीतिकमे अयबाक चाही जी ई बहुत आदर्श बात छै ऑप्शन छै हमरा आरके खुला राखने छै ऑप्शन जनमत पार्टी आदर्श राजनीति करैके लागि अहाँ सेवाके भावनासँ जनमत पार्टीमा आबू एहिठमा पैसा कमबै खातिर नहि एहिठमा ककरो मुद्दामे घसेटे खातिर नहि विकासके लागि अहाँमे जे एकटा थॉट छै एकटा विचार छै ओ विचार लए कऽ जनमत पार्टीमे आबू जी आओर अपन समाजके परिवर्तन करू इएह कहै लए चाहलियै हँ इएह कहै लए चाहलियै लेकिन अखन कहबै तऽ कतौ ने कतौ दोसर पार्टी सबके जे एकटा प्रवृत्ति छै जे गुंडा भेलै लुच्चा भेलै एहन एहन व्यक्तिके खुलेआम नहि टेबलके नीचा दऽ कऽ पैसा दऽ कऽ एहन किसिमके व्यक्ति सबके पालन पोषण करैत रहै छै पार्टी जाहिमे हुल दंगा मचाबऽ पड़तै तऽ ई कते हद तक जनमत पार्टी के कंट्रोल में छै हमरा सबके पहिले कतहु भी कार्यक्रम करै छियै तऽ अहाँ बुझिते छियै डॉक्टर साहब नहि कहै छै ककरो तोड़ि दही फोड़ि दही कहि कऽ कोनो काम करै छियै तऽ शान्तिपूर्वकसँ हमरा सबके स्टार्ट होइ छै लेकिन विरोधी पार्टी सब ने अहाँ अखनी इएह टा देशमे नहि सबठे देखू विरोधी पार्टी किछु ने किछु उत्पन्न करै छै हमरा सबके एकदम शान्तिपूर्वक करैत रहै छै लेकिन बीचमे किछु आबै छै ओहन तरहसँ कटि दै छै किसान आन्दोलन अहाँ सब अखने तीव्र गति मे करि रहल छै अगाड़ी बढ़ा रहल छै हाईवे केंद्रित छै प्लस आपके नगर पालिका गाँव पालिका में अहाँ सब ज्ञापन पत्र सेहो बुझाबै छियै जी तऽ एहन कंडीशन में कतौ कतौ छिटफुट एहन घटना देखल गेलै जाहिमे जनमत पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब ट्रक में आगजनी करि देलकै ट्रकमे पत्थरबाजी करि देलकै तऽ ई तऽ अहाँ सबके एकटा गलत मैसेज दए रहल छै ने जी एकदम गलत कोइ भी अखनी क्वेश्चन करै छै से तोरा सन किसानके तऽ बहुत बढ़िआँ मुद्दा उठेने छी सबके नीक लागतै जतेक कोइ छियै देशमे सब कोइ किसान भरपर छियै सबके मुद्दा नीक लागतै लेकिन गलत एहिमे की लागि रहल छै कि गाड़ी तोड़फोड़ भए जाइ छै तब देखू सबसँ पहिले गाड़ी हड़ताल जे करलकै पार्टी गाड़ी हड़तालके जे घोषणा करलकै तऽ सबसँ पहिले तऽ गाड़ी सबके नहि चलबाक चाही दुइ दिन ओ सबके जे रेगुलर बिजनेस छै किसानके सालमे दुइ बेर बिजनेस होइ छै तऽ दुइ दिन ओकरा रोकलासँ शायद कोनो फरक नहि पड़तै गाड़ी चलि गेलै तऽ तखन तऽ आब देखू आन्दोलनमे चलि गेलै आओर तखन आब कोइ के आदमी आबिके गाड़ी तोड़फोड़ करलकै कोनो ई नहि ई चीजके कोनो गारन्टी नहि छै कोनो सबूत नहि छै नहि कहि सकै छिए से हमरे पार्टी भऽ सकै छै कोइ आबि कऽ करि सकै छै लेकिन कोनो चीजके एखन तकमे पता नहि लागल छै कि कोन पार्टीके आदमी आबि कऽ करलकै कथी मोटिवसँ करलकै से चीज पता एखन तक नहि लागल छै हमरा सबके किएकि ई आंदोलन जनता केंद्रित आंदोलन छै एहिमे जरूरी नहि छै कि जनमत पार्टिए के व्यक्ति आबि कऽ तोड़तै किसानो तोड़फोड़ करि सकै छै एहि संदर्भमे जे आंदोलनके उल्लंघन नहि करबाक लेल ओहि सबके गाड़ी रोकि लेबाक चाही जी सर वएह लेकिन ओहोमे गाड़ी चलबैवला व्यक्ति तऽ मजदूरे रहै छै जे अपन दैनिकी टारै खातिर दिन भरि ओ काम करतै तऽ साँझमे खेतै एहन कंडीशन रहै छै तऽ गाड़ी केना ओकर रोकि लेतै आब एहिमे आओर बात सब छै अपना सब एकटा देशके वासी छियै तऽ सबके हेल्प सबके करऽ पड़ै छै अहाँ अखनी एम सी सी विरोधमे एते आदमी उतरि जाइ छियै देशके हकमे जाइ छियै देशके हकमे तऽ किसानोके हक छै ने ओकरो खातिर दू दिना अपन काम छोड़ि दियौ दू दिना गाड़ी रोकि सकैत रहियै अगर सब कोइ चाहतै तऽ एते दिन लम्बा आन्दोलन नहि जेतै दू दिनके भीतरमे अहाँके माङ्ग सम्बोधन हेतै ई बढ़िआँसँ अहाँ सब जानै हेबै लेकिन सब कोइ चाहना चाही एहिमे की होइ छै तऽ बुझिते छियै ओहिमे विरोधी पार्टी सब कते अहम भूमिका करै छै कहुना कऽ एकर आन्दोलन सफल नहि हो आन्दोलन सफल नहि हेतै तब तऽ आब जनता एकरा पछाड़ी नहि जेतै अगर बाइ चान्स अगर ई आन्दोलन सफल कए लै छै तब तऽ जनता पूरा उनटि कऽ चलि जेतै से हँ बिना पार्टीमे रहि कऽ बिना अथीमे पावरमे रहि कऽ हमरा सबके एते बड़का माँग पूरा कए देलकै अखनी तक कोनो पार्टी पावरमे रहि कऽ मेन पावरमे रहि कऽ भी राष्ट्र पावरमे रहि कऽ भी अखनी तक कोनो पार्टी पूरा नहि करि सकल छै

एहि खातिर ओ सब भीतरे भीतर रणनीति बना रहल छै आंदोलन के कमजोर करे खातिर जी सर तऽ एहन कंडीशन में अहाँ सबके रणनीति की रहते जे युवा के चाहना जनमत पार्टी प्रति बढ़ते किसान के समस्या प्रति बढ़ते कियकि हम अहाँ कृषि प्रधान देश में रह रहल छियै जी, बहुत बढ़िया बात कहलिए जे किसान के समस्या हर कोई के समस्या छियै जी और एकर समाधान के लागी कौन एहन कदम चालबे जे हर एक घर से एक टा आवाज येते जी किसान के समस्या समाधान समाधान बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर लिए आदमी के केना के हमरा सब जे छे किसान आंदोलन पर फोकस करा के एकरा जे छे सफल पारे का तो गांव घर में अखनी की चल रहा छे जाके हम पता कर लिए गांव में आदमी जरूर जाए कहे ले पड़े छे से किसान आंदोलन चले छे मैया बाबा से हेल्प करऽ पड़ते नहि ओ सब कहलक नहि रौ बौआ से ओ आदमी अयलै कहलकै से जेबही टाँग तोड़ि देतौ जेलमे धए देतौ गोलियो मारि देलकै सुनै छियै से सब कहि कऽ बहुत फैला रहल छै जते हमरा सब जाइ छियै मतलब ओ आदमीके किसान आन्दोलनमे आबैके कहै खातिर ओहिसँ बेसी आदमी ओ सब फैला रहल छै से आन्दोलनमे नहि जो कहि कऽ ई बात सब हमरा आर पता लगेलियै तब ओहि एहि खातिर एकटा हमरा कञ्चन रूपमे की प्लानिंग करल गेलै कि मेन टेंशन कंचन रूपके की छै ई तऽ अहाँके देशके भए गेल बहुत बड़का प्रॉब्लम छै कंचन रूपके प्रॉब्लम काल्हिखिना हमरा आरके मुद्दा उठेने रहियै पहिले पता लगेलियै हमरा आरके की समस्या छै ओहिना वृद्धा पेंशनवला सभके अहाँके मतलब छओ महीनासँ वृद्धा पेंशन नहि देलकै कोनो नहि दै छै तऽ कमसँ कम चार महीनामे वृद्धा पेंशन मिलना चाही जेकि एकटा स्वेटर जैकेट एकटा ब्लैंकेट जकरा बेटा बेटी छोड़ि देलकै ओकर तऽ एकटा सरकार छै से मतलब दै छै तऽ ओ ओहिपर चलै छै तऽ लेकिन ई बेर की करने छै मेयर सब तऽ पैसा खा गेल छै पैसा खा गेल छै तऽ आब तऽ ई सबके तऽ बहुत गाम घरमे देखै छियै तऽ बहुत टेंशन छै एकटा आधटा रहै छै तऽ हमरा सब हेल्प कए देबै लेकिन अहाँ देखबै हजारो ने दू हजार समथिंगके आसपासके छै ओहिठिना से वृद्धा पेंशन मात्रे आ फेर अहाँ देखू ओहिठिना कुपोषणके भत्ता छै अपाङ्गके भत्ता छै ईसब भत्ता सब जे छै सब रोकिके ईसब जे छै खै गेल छै तऽ ओ बारेमे मुद्दा उठेबै आओर जरूर आदमीसभ जे छै से हँ एकटा मुद्दा पूरा करलकै नहि एकर बादमे जाए पड़तौ कहिके ओ काल्हिखिना हमरासभ आदमी भेला करिके अहाँसभ देखने हेबै हजारोसे उपरके सँख्यामे खाली वृद्ध वृद्धा रहै ओहिमे एकोटा युवा नहि रहै खाली ओहिसभके कहल गेलै चल क्वेश्चन करबै कथी लए हमरा सबके पैसा नहि देली जाड़मे कथी लए दुख करेली कहियो क्वेश्चन करबै हजारोके संख्यामे भेला भेलियै सबके लए जा कऽ नगर पालिकाके अगाड़ीमे गेलियै तऽ नगर पालिकासँ पहिले ओतुका मेयर उपमेयर निकलि गेलै आ सए डेढ़ सए पुलिसके गेटके भीतरीमे राखि देलकै से ई सब जे कोनो अथी करतै ई सबके भगबैके लेकिन काल्हि देखलियै ओ वृद्ध वृद्धाश्रमके कानै छै ओहिठिना गेट तोड़ै छै हमर पैसा दे खाइ लए नहि भेटै छै तकर बाद पुलिस सब ओतुका टाइम लेलकै दस मिनटमे आबै छै पहल भए जेतै नहि एलै आधा घंटामे आबै छियै पहल भए जेतै नहि एलै साँझ तकमे नहि एलै तब ओतऽ की करल जाउ तऽ किछु लोक सलाह देलकै नगर पालिका बन्द कए कऽ ताला मारि दै ठीक छै ताला मारि देलियै लेकिन आब बहुत बेर तक कहलियै अपन अपन घर घर चलि जाउ कहै छै नहि बेटा नहि जेबौ जाब तक ई सब नहि देतै नहि जेबौ आब की करबै कहू बोला तऽ लेलियै लेकिन ओकरा ओहिठिना टेंट लगा देलियै तोसक तकिया ब्लैंकेट सब व्यवस्था कए देलियै जे आदमीके रहयके मन भेलै ओहिठिना छै अखनी तक धरनामे छै कञ्चनपुरमे जाबत तक ओतऽ वृद्ध भत्ता नहि मिलतै ताबत तक ओतऽसँ धरना नहि हटेवला ओ कार्यक्रम हमरा आरके जारी छै अखनके जे शीतलहर छै जी जाड़ एकदम तीव्र गतिमे अगाडि बढ़ल छै जी आओर एहन कन्डिशनमे वृद्धा भत्ता नहि मिलल छै तऽ ओ व्यक्ति सब स्वयं निर्णय कर लेल कि जब तक पैसा नहि देतै तब तक हमसब नहि नगर हटबै। पालिका के जी नहि छोड़बै एहिमे हमरा सब क- कोनो नेता नहि कहलकै से तोरा आर ओहिना धरना दिअ ताला मारिअ तोड़ फोड़ करिअ खाली च- जेबै क्वेश्चन करबै कथी लए नहि देलकै एकटा जवान आदमी हम अहाँ जाड़सँ बचै खातिर कतेक कपड़ा लगबै छियै नीचासँ ऊपर तक लेकिन देखतियै काल्हि बेर बेर दए कऽ हमरा पास छै एक दू टा वीडियो छै हेतै तऽ अहाँ ओहिमे जड़ कए देब अपाङ्ग सब शर्ट पेन्ह कऽ कहै छै भरि दिन जे छै गीत गाबि कऽ हमे दस टाका कमबै छियै ओ खाइ छियै तऽ कपड़ा हम कतऽसँ किनबै ओ तऽ सरकारी भरोसे जी रहल छै ने ओ सबके दुःख देखबै तऽ आँखिसँ आँसू चलि आयत एहिपर मेयर उपमेयरके ध्यान आकर्षण होनाके बजे जस्ट उल्टा छै ओ सब कार्य लै छोड़ कऽ चलि गेलै कार्यालय छोड़ि कऽ चलि गेलै अखन फिलहाल प्रशासन ओहि जगह मौजूद छै कि जी प्रशासन सब प्र- प्रशासन काल्हि साँझके ई कहलकै अहाँ सब धरना देबै तऽ ओहिमे तऽ ई नेता तऽ अपना आरके छै नहि वृ- वृद्ध वृद्धा छै नेतो रहतै तऽ प्रशासन काम छियै चाहे कोनो पार्टीके रह ओकर काम छियै सुरक्षा करनाइ प्रशासन सब कहलकै जे तरीकासँ अहाँ सब आदमी एहिठाम रहबै ओहि हिसाबसँ हम सुरक्षा एहिठाम देबै तऽ दस पन्द्रह आदमी रहलै तऽ ओ पाँच सात टा दस टा पुलिस ओहिठिना राति भर राखने छै एखन तक आन्दोलन जारिए ओतऽ मतलब धरना जारी छै आब देखू एखन जेबै तऽ आब केना की डिसीजन होइ छै अहाँ सब संपर्क करैके प्रयास नहि करलिए मेयर उपमेयरके जी सबकिछु प्रयास करलिए आबै छियै दस मिनटमे आधा घण्टा टाइम लेलकै साँझ तक नहि एलै मतलब से थाकि जेतै बूढ़ वृद्धा छै साँझके ठण्डा बढ़ि जेतै सभ चलि जेतै ओ मोटिव लए कऽ ओसभ जे छै ओ रोकने रहै रोकने रहै लेकिन ओतयसँ आदमी नहि छै हटयवला किएकि ई घटना अपने आपमे बहुत एकटा वायरल घटना छियै जे एहन शीतलहरीके टाइममे जे ओहि सभके वृद्धा भत्ता छै कोनो किसिमके रोक नहि लगबाक चाही आओर हमर अहाँके देशके एकटा दुर्गति कहबै प्रगतिके ठामपर दुर्गति इएह छै जे जैसे समस्याके समाधान मिलबाक चाही ओ समाधानमे समस्या खोजल जाइ छै ई घटनाके ऊपरसँ देखल जाय तऽ लागै छै जे नजरअंदाज करल जाइ छै भीतर भीतर एहिमे भ्रष्टाचारी भेल छै कि की केना एकदम भ्रष्टाचारी कहि सकै छी एहिमे अहाँके किछु दिन पहिले एहिठिना मेयर जे छै एकटा लड़कीके रूपमे पठाएल गेल छलै मतलब चेंज होइ छै की होइ छै ओतेक नहि जानकारी यऽ पठाएल गेल छलै तऽ ई सभके जे छै जतेक चिट्ठा रहै काला चिट्ठा सब ओ खोलि देलकै एतेक माथा ओकरा ओतऽसँ बहिष्कार कए कऽ पठा देलकै ओतऽ नहि रहऽ देलकै किएकि ई सभ एतेक भीतरीमे काम करने छै कोइ नया एतै सभकिछु खोलि देतै अहाँ कहू चुनावसँ एखन तकमे छत्तीस लाखके खाली भात खेने छै मौसमके रिपोर्ट अनुसार छत्तीस लाखके भात तकर बाद अहिना छत्तीस सैंतीस लाखके गाड़ीके ईंधन ईंधन गाड़ीके एतेक खर्चा भेल छै तकर बाद अहाँके नाश्ता खर्चा समथिंग बीस एकैस लाख छै आब सोचू अहाँ अहाँसभ चारि पाँच सालमे एतेक एतेक खर्चा कतेक कार्यालयमे कतेक कर्मचारी छै खाली नाश्ता खर्चा अरपर अठारह अठारह बीस लाख खर्चा करबै तऽ कतेकके जायज बात छै दोसर बात ई सबमे पैसा जे छै कोनो मुद्दा एहिना मेयर पर चलि रहल छै तऽ ओहि लए कऽ पैसा कहाँ जाइ छै रोकने छै लेकिन ई सब भीतरे भीतर पैसा खा गेल छै से बात किछु पता लागलैया मतलब बाँटि छीट लेने छै ई सब लेकिन इएह बात पता लागलैया पैसा नहि दै कऽ नीतिमे छै लेकिन हमरा सब जे छै पैसा दिया कऽ छोड़बै ई बात हमरा आरके प्रण लेने छै भ्रष्टाचार तऽ हमरा अहाँके देशमे हरेक निकायमे छै जी ई बात कतौ छुपल नहि छै लेकिन ई तऽ खुला भ्रष्टाचार भऽ गेलै ने जी काल्हि खिना कंचनपुरके हटियो रहियै संजोगवश तऽ ओहिठिना काल्हि आदमीके पता चललै से शायद देशमे सभसँ बेसी भ्रष्टाचार कंचन रूपेमे भेल छै विकासके कोनो नाम नहि भेल छै लेकिन पैसा लगबऽ तऽ सरकार ऊपरसँ सबकिछु आयले छै एतऽसँ कोनो भी चीजके लोग एक टकाके राहत या कोनो चीज जे उपलब्धि कोनो चीज अखनी तक नहि पाबने छै ई बात जे हमरा आर जे बात उठेलियै तकर बाद आदमीके काल्हि पता चललै से हँ ओतुका मेयर जे छै एते एते खेल करि देने छै आब की ओकर विचार यऽ नहि यऽ लेकिन एना जनतासँ भागल फिरै छै काल्हि शायद जान कारवाही ओकरापर भए सकैत रहै ओहि डरसँ ओ समझै छै ओतऽसँ फील्ड छोड़ि देलकै जनता एते आक्रोशमे रहै जे ओकरा पर जहन कारवाइयो जी अहाँ ओतऽ हम वीडियो सब बनेने छियै एक एकटा महिला सब एहन एहन कहैत रहै असगर हम एकरा मारबै मतलब बहुत बहुत बात कहैत रहै आ कैमराके गाड़ीमे नहि बोलि सकै छी एते आक्रोशित जनता ओहिठिनका भेल छै किएकि कंचन रूपे नगर पालिकाके एकटा घटना रहै जे कोविडके समयमे आयल रहै जे एक आदमी भूखसँ छटपटाइत जी जी मरि गेल रहै जी लेकिन वएह एहन नगर पालिका बनि गेलै जाहिमे नाश्ताके लाखोमे बिल बनै छै जी खानाके लाखोमे बिल बनै छै जी तऽ एहि अनुसार हम अहाँ बुझि सकै छियै जे एकटा मिशन विहीन व्यक्तिके जे यदि अहाँ पोस्ट पर पुगाबै छियै तऽ ओकर परिणाम की मिलै छै तऽ अखन के किसान आंदोलन पर कंचन रूप नगर पालिका के धारणा की छै पहिले ई चीज हमरा सब पूरा कए लै छियै पूरा करा देबै ओते दुखो नहि दिअ पड़तै जनता सबके ओहिना धरना दिया कऽ बेसी जल्दी से जल्दी पूरा किएकि कार्यालय बन्द छै तऽ ओ सब कोनो ने कोनो पहल तऽ ओकरा करे पड़तै अपना घरसँ कोइ नहि दै छै सरकारी पइसा छिए ओकरा दिए पड़तै हमरासभके एकटा नेता छै ओतुका इनरदेव प्रधान कहलकै कोनो एकटा दोसर काम रोकिकऽ ओ काम बादोमे भऽ सकै छै से काम रोकिकऽ ईसबके पइसा जे छै दऽ दैके कोशिश कोशिश करू आओर एकटा काम रुकि जेतै ओहिसँ फरक नहि पड़तै ई पूरा करै छी ऑटोमेटिक छै कञ्चनपुरमे जनतासभके एतेक जाए पड़तै एकटा काममे गेलियै सभ कोइ मिलि कऽ तऽ देखली काम सफल कए लेलियै इहो काममे सभ कोइ जेबै तऽ जरूर सफल मिलतै सफलता जरूर मिलतै कहि कऽ ओ हमरा आरके रणनीति कंचन रूपसँ खास कए कऽ तैयारी छै जनताके हाइजैक करै खातिर अहाँ सब एहन एहन मुद्दा उठा कऽ आगामी चुनावमे जीतैके रणनीति तऽ नहि बनबै छै सर जे ओ देखू चुनाव ऑटोमेटिक छै हमरा सबके जे छै एते आदमीके दिलमे अथी छै ई किसान मुद्दा नहियो उठतियै ई सम तैयो हमरा सबके जे छै चुनावके कोनो मोटिव लए कऽ नहि चलि रहल छियै मेन अखनी समस्या देखू ने कथी लए पूरा नगर पालिका सबमे पैसा मिललै ओतऽ नहि मिललै सबके सब देशमे खाद भेटै छै अखनीसँ दस साल पहिले इंडियासँ खाद लाबैत रहियै हम नेपालके खातिर नाम नहि जानैत रहियै ओतऽसँ आबैत रहै कोनो रोकछोक नहि रहै कोइ पुलिस प्रशासन नहि नहि रोकैत रहै किछु रहै तऽ मतलब युवा अथी यूरिया खाद रोकैत रहै खाद अथी दारू बनै छै ओहि कारणसँ लेकिन आओर चीजके लागी व्यवस्था करल गेल रहै से खाद लाबि सकैत रहियै आरामसँ एखनि एतय व्यवस्थित नहि छै किसानके समस्या देखऽ पड़तै रहै एवरी सालमे अहाँ देखलियै हाहाकार मचलै खाद खातिर बिया खातिर तऽ बीचमे बियाके लूटपाट भए गेलै ओतऽसँ चरकि गेलै तऽ चरकि गेलै तऽ सबके नजर खुलै छै तबे जे छै ओइपर फोकस करै छै ओतऽसँ नजर खुललै सबके हँ एते एते समस्या छै तऽ ओतऽसँ किसान आन्दोलन जारी भेल छै ई सब अहाँ हमे जनिते छियै कोनो भी घटनाके पृष्ठभूमि कुछ दोसरे रहै छै जी। लेकिन ट्रिगर पॉइंट कुछ बनि जाइ छै जी। तऽ एहिमे बहुत बढ़िआँसँ अहाँ कहलियै

हद तक समस्या समाधान भए जेतै अहाँके समस्या मेन समस्या सब हमरा सब पकड़ि लेने छै डॉक्टर साहब अपनासँ अध्ययन करि कऽ की की समस्या छै हम अहाँ तऽ अपन गाम घुमै छियै लेकिन ओ अपना पूरा मधेश भरि घुमल छै कतऽ की समस्या छै सबके सङ्कलन कए कऽ भए सकै छै ओहिसँ बेसी समस्या हेतै लेकिन अखनी मेन पॉइंट की छै की पूरा कए देबै तऽ लोकके कष्ट कम भए जेतै कहैके ओते पॉइंट उठै छै आगामी दिनमे की हेतै तऽ ओ सब तऽ देखबे करबै लेकिन एगारह बुन्दे माँगसँ अगर ई सम्बोधन भए गेलै तऽ सब किसानमे एकदम उज्जाला चलि एतै कोनो चीजके दुःख शायद नहि रहतै अभी के फिलहाल के समस्या किसान के उच्च छियै आगामी दिन में दोसर समस्या आबि सकै छै तऽ दोसर एक्शन लेबै लेकिन अभी के लागे जे एगारह बुधे समस्या के समाधान होयके चाही कर देते तऽ एहिसँ किसान सबके जीवनमे एकटा खुशीके किरण जरूर मिल जेतै

अपने एकटा विद्वान व्यक्ति छे विजनरी व्यक्ति छे वही कारण जुटे छे किए कि अहाँ सब संगठन विस्तार के लागे युवा सेक्टर में काम करे छे जी एक जवाब अहाँ बढ़िया से द सके छे एम सबसे पहले बुझे पड़ते दोसर पार्टी से हम बहुत लोभ देखेलकै हमरो आर लोभमे फाँसल हेबै अहूँ फाँसल हेबै भए सकै छै बहुत कोइ छै पहिले इएह रहै से जे पैसा दै छै ओकरा भोट दही जे पदमे राखै छै ओकरा लेकिन एहिमे अहाँ देखू एकटा वाडामे एगारह टा पदाधिकारी अछि लेकिन हमरा आर छै सैयोसँ ऊपरमे भिड़ल छै काम करैमे भोट दैवला तऽ कतेक छै कतेक छै लेकिन काम करै लए सएसँ आदमी ऊपर भिड़ल छै ककरो एक टाकाके लाभ नहि छै एखन एगारह आदमी पदमे छै ओकरो लाभ नहि छै आ जे कोइ एगारहसँ फाजिल जे कोइ काम करि रहल छै ओ कोनो लोभ लालचमे बिना स्वार्थ कोनो नहि राखि कऽ पार्टीके काममे लागल छै जनसेवामे लागल छै जनताके सेवा होना चाही मतलब निस्वार्थ ढङ्गसँ जनसेवामे केन्द्रित करैके लागि जनमत पार्टीसँ आदमी जुड़ै छै जी सर नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी राजपा जसपा कोन कोन पार्टी छै ई पार्टी सम मधेशके समस्याके समाधान नहि करि सकै छै जे जनमते पार्टीके जगह आबऽ पड़लै जी करि सकै छै पार्टी देखू जनमत पार्टी रहो कि कोनो आओर अन्य पार्टी रहो पार्टीके नेता करै छै नेता नीक रहत तऽ अहाँके जे छै समस्या समाधान हेतै अहाँ एकेटा नेपाले एकलौता देश नहि छै जाहिमे नेता छै बहुत देश छै सफल भेल छै नेता नीक छै विजन बला छै आओर पार्टी सबमे हमरा हिसाब सऽ विजन बला रहतै तखने तकमे एते दुःख नहि रहतै लेकिन हमरा सबके डाक्टर साहेब अहाँ जनिते छियै की विद्वान आदमी छै ओकर विजन की छै अखनी कोइ मेयरेमे खड़ा हेतै तऽ ओ सोचतै मानि कऽ चलू दू दू करोड़ हेतै तऽ हम एना कए लेबै ओना कए लेबै लेकिन हमरा सभके रोड मैप सङ्गे बजट आ अर्थ अयतै से ई एहि काममे लगना चाही या बाँकी जे छै रोड मैप मेयर किछो नहि कए सकै छै से हिसाबसँ हमरा सबके रणनीति चलि रहल छै जनमत पार्टीके आधार स्तम्भ आओर एकर मिशन विजन देखल जाउ तऽ दसो लाख रोजगारीके परिकल्पना करै छै की सम्भव छै एकदम सम्भव छै आ डॉक्टर साहबके सीधा मुँहसँ सुनने छी कोन हिसाब सम्भव छै आ कोन रोड मैप ओ लगेने छै केना कऽ करऽ पड़तै तऽ ओ तऽ आगामी दिनमे कहि सकै छी लेकिन एकदम हंड्रेड परसेंट सम्भव छै ओ आदमी जे छै आबि कऽ लागल रहू देखू चुनाव हुअ दिअ तकर बाद जे छै सबके रोजगारी भेटतै ई तऽ गारंटिए देल छै जै देशमे लाखो लाख युवा बेरोजगार अवस्थामे छै जी लाखो लाख युवा खाड़ी के देश सब में अपन पसीना बगा रहल छै जी वही जगह बात करे छे रोड मैप के तो कौन रोड मैप के तहत युवा सब रोजगार भए सकते एहिमे ई विजन छै जे कि कोइ घरसँ लगा कऽ प्राइवेट कम्पनीसभ बड़का बड़का फैक्ट्री खोलि दै छै ओहिसँ कमबै छै बढ़िआँ बात छै लोकके लगबै छै का- रोजगारी करबै छै। लेकिन अहाँ सरकारी रूपसँ कोनो बजट एलै आइ उपयोग हेतै करि लेल जाउ नहि हेतै उपयोग युवा सभके लगा कऽ की उपयोग करा कऽ एकरा डबल कए सकै छियै कोनो ने कोनो रोजगारी बहुत बहुत सिस्टम छै रोजगारीके एकेटा रोजगारी नहि छै रोजगारीके मतलब जेबै कोनो नौकरी करबै काम करबै अहाँ सभके कामपर लगायल जेतै ओ कामके परिणाम अहाँकेँ दिअ पड़तै देखबय पड़तै बहुत रणनीतिसभ हमरा आरके अपनेबै आइ दस लाखके देबै ठीक छै आइ ओ ओकर प्रतिफल मिलतै काल्हि ओहिसँ बेसी आदमी अयतै ओना करि कऽ जतेक खानीमे छै घूमल जेतै एहिठिना जे छै एहिठिना रोजगारी पाबि लेतै ओहिना रोजगार बढ़ल जेतै ई नहि छै दसे लाखके अहाँ दू सालके बाद तऽ आओर बढ़तै ने ओहिमे आदमीके आओर काम जे बढ़तै तऽ आदमीके तऽ जरूरी पड़तै तऽ ओ दसे लाखमे सीमित एहिसँ उपरो तक रोजगारीके हमरा आरके प्लान करने छै क्रिएट करि कऽ जी सर जाहिमे बजटके यूटिलाइज करल जेतै विकासके लागि नहि समृद्धिके लागि विकासोके लागि करल जेतै सर जे चीज जरूरी छै आब अखनी मानि कऽ चलू कोनो चीजके आबै छै अखनी मतलब धानके जे छै क्षतिपूर्तिवला पैसा अहाँ सरकार ओहि हिसाबसँ सुनने हेबै ओतऽसँ जारी भऽ गेल छै लेकिन जनता तक नहि पहुँच पाबि रहल छै तऽ ओ तऽ इमरजेन्सी छै ओ तऽ पहुँचना चाही आओर कोनो कोनो एहन चीज सरकार जारी कऽ दै छै से पइसा ओतऽसँ देल जाइ छै एहिठाम राखि राखि राखि दै छै कतेक दिनके बाद यूज हेतै नहि हेतै तऽ ओ सबके उपयोग करिके कोनो ने कोनो सिस्टमसँ काममे लोकके लगबैके कोशिश छै जेना बहुत बढ़िआँ बात अहाँ शुरुएमे बतेने रहिए जे लाखो लाखके नाश्ता खाइ छै लाखो लाख के भात खाइ छै जी तऽ ई पैसा सबके जे एकटा उद्योग के लागे एकटा समृद्धि के लागे जी एकदम बढ़िया मिशन विजन के साथ इन्वेस्ट करते तऽ ओहि जगह रोजगारियो क्रिएट करि सकै छै जी ओहि जगह विकासो क्रिएट करि सकै छै जी सर आओर जनतामे जे एकटा राजनीति प्रति के घृणा छै ओकरा कतौ ने कतौ जी समाप्त करि कऽ राजनीतिक एकटा उज्याला किरण छियै जाहिसँ हरेक चीज पॉसिबल छै जेनाकि अपना सब दुईटा देश एना भारत एना चीनके बीचमे छियै चीनोके एकटा अवस्था एहन रहै तीन तीन टा देशके गुलाम बनल रहै भारतो एकटा एहन देश छियै जाहिपर बहुतो दिन तक अंग्रेज सबके शासन रहलै लेकिन अखनी वर्ल्डमे चिन्हा रहल छै तऽ हमहूँ अहाँ यदि ओहि चीजके जे ओ एकटा राजनीतिक प्रभाव छै अखनी समय आजाद भेलै लेकिन पहिले की सोचैत रहै जखनी अखनी सब जनता सब सोचि रहल छै राजनीति एकटा घटिया चीज छै सबके मनमे छै हमरो मनमे रहै लेकिन विदेश गेलहुँ मलेशिया गेलहुँ ओतऽ बहुत विजन सब देखलियै राजनीति की छियै सब किछु बुझलियै बादमे अएलिए एतऽ ओतऽ डॉकटरे साहेबके एना एना मतलब जे प्रोग्राम सब चालू भेलै स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनके ओतऽ सुनलिए बड़ा खुशी लागल हमहूँ रहतिए सम संलग्न रहतिए ओहिमे तऽ बहुत अपने आपके जे छै गर्व फील हेतिए कहिके किछु दिनके बाद ओतऽसे चलि अएलहुँ तऽ ताबे तकमे चुनाव भए गेल चुनाव भए गेलै तऽ आब तऽ एलियै तऽ ओतऽ पार्टीमे के कार्यगत छै एहिठिना आदमी सबमे खोजलहुँ ओहिमे जर भेलहुँ ओहि दिनसँ लागल छियै लेकिन आइ ओहि दिनमे हमरा घृणा होइत रहै राजनीतिसँ आइ कथी लए प्रेम छै तऽ जनताके समस्या छै ने पर्सनली करबै अहाँ सॉल्व करबै तऽ दू टा चारि टा दस टा एक हजार दस हजार तक कए सकै छी लेकिन अहाँ वृहत रूपमे जे समस्याके समाधान करै लए चाहबै वएह टा एकटा ऑप्शन छै से जनता सबके समस्या समाधान कए सकै छियै ओहि खातिर राजनीतिक हम चुनलहुँ यऽ देखू सब कोइ साथ दए रहल छै जेहन हिसाबसँ साथ दै छै जरूर सम्भव छै से सबके दुख कष्ट हटतै के हरेक तालाके जी चाबी होइ छै जी तहिनो जनताके हरेक समस्याके समाधान

अहाँ सबके सफलता के लेल अंत में और कुछ कहला चाहबे अंत में हम इएह कहला चाहब से जते भी अपना सब मधेश के युवा छै ने सबके पास विजन छै अपन अपन विजन आबि कऽ देखाबल जाउ आ सबके मिल कऽ अपन मधेश के जे छै ने दुःख सऽ निकालि दियौ अपने आर करि सकैत छियै बुढ़वा सब तऽ बुझै छियै कोइ कांग्रेस कोइ एम एल ए बहुत बहुत पार्टीमे चलि गेल छै लेकिन युवा सब एकटा छियै सुरक्षित छियै से कोनो पार्टीमे अखनी तक अवगत नहि छियै लेकिन आब मौका छै एहन मौका भेटल यऽ एहन नीक पार्टी अगाड़ी मे एलियै अपना आरके जब राजनीतिक हिसाब सऽ लागबै तऽ एहन नीक ऑप्शन भेटल यऽ अपना आरके से एहि पार्टी मे लागि कऽ से जे छै जनता के सेवा आ अपन मधेश के दुःख सऽ निकालि सकै छियै सब कोइ मिलबै तबे हेतै खास करिके हम युवासँ इएह कहै लए चाहबै कि एते नीक अवसर अपना आरके मिलल छै डॉक्टर सी के राउतके नेतृत्वमे अपना आर काम करबै बहुत सौभाग्यके बात छियै लेकिन कोनो भी समस्याके समाधान करै लए चाहबै तऽ ई सबसँ बढ़िआँ अवसर छै शिक्षाके क्षेत्रमे देखै छियै अहाँ सब अहाँ हमे बुझै छियै अखनी शिक्षाके की महत्व छै बुढ़वा सब नहि बुझत ओ सब खाली एतबी बुझै छै पैसाके की महत्व छै आब तऽ बूढ़ भए गेलियै जते गोलियाबऽ सकबै गोलिया लै छियै तकर बाद भए गेल अहाँके एहिठिना अखनी थाना पुलिसमे जाकऽ देखू बेसी से बेसी जे निर्दोष आदमी छै ओकरा भीतरेमे राखि दै छै कथी लए कानून रूपसँ कोनो ने कोनो राजनीति ओहिमे भए जाइ छै निकहा आदमी सभ भीतरी आ जे अहाँ तऽ देखबे करै छियै जे खून करने रहै छै ओ बाहरमे चौक पर घुमैत रहै छै तकर बाद भए गेल भ्रष्टाचारी आ भ्रष्टाचारी की रूपसँ चलै छै अहाँ अगर नहि एहिसँ अवगत भेल छियै तऽ अहाँ जाउ भीमनगर जाउ ओतयसँ कोन कोनो कनिए सामान लए कऽ आबू आ भारदह तक या अपन जतऽ जतऽ बॉर्डर छै कनिये सामान लए कऽ आउ कम सँ कम देखबय अहाँ जे पुलिसके अथी जनताके सेवामे जे भेट भिरल छै उ सबमे अहाँके कतहु पचास रुपैआ कतहु सओ रुपैआ अहाँ कनिये घरके खाइ खातिर लाबबय ओहोमे देखू सबसँ छोटका उदाहरण देखा देलहुँ उपर तक तऽ भ्रष्टाचारी तऽ भण्डारे छै एतऽ एतऽ बूँद देखय छियै अहाँ समुन्दर की हेतय तऽ अहाँ देखबे करय छियै तकर बाद भए गेलय रोजगारी अहाँ हम जानै छियै रोजगारी बहुत जरूरी छै बूढ़ वृद्धा नहि जानतै जे राजनीतिमे छै ओ नहि जानै छै रोजगारीके ओ एकेटा वैल्यू जानै छै पोजिशन आ पैसा कतयसँ हेतै से जानै छै अहाँ हमे जानै छियै सभके रोजगारी रहतै सभ कोइ काम करतै साथी भाय सभ कोइ काम करबै विदेशमे देखै छियै एकटा लोला लाँगड़ रहै छै ओकरो कोनो ने कोनो कामपर लगायल जाइ छै लेकिन एहिठिना की छै नीक नीक आदमी जे छै बेरोजगार छै एकदम घुमै छै कोइ भैँस चरबै छै कोइ किछु करै छै कोइ मतलब ओहिना गाँजा दारू बहुत किछुके अथीमे रोजगार नहि भेटलाके कारणसे जकरा टाइम मिलि जाइ छै रोजगार नहि रहै छै टाइम मिलि जाइ छै ओकरा ईसब करैले ओ चलि गेल कुलथमे तब एकटा बात आओर कहि दै छी मौका एक्के इएहटा छै एकर बाद मौका अहाँके नहि मिलत एहिमे लागिके जनताके जगै दिऔ जनताके निवारण दुखसे करि दिऔ बेस त बहुत बहुत धन्यवाद जी सर अँ, आइ हम अहाँ एकटा युवासँ ई बात बुझलिए किए युवाके राजनीतिकमे एनाइ जरूरी छै बृहद छलफल हम पप्पू जी के साथ करबे करलू पप्पू पंजियार के साथ जे युवा जनमत सप्तरी के सचिव छी और वास्तविकता बात इहो छै यदि अहाँ अध्ययन करि रहल छियै बढ़िया बात छियै ओहिसँ अहाँके पेशा जुड़ल छै ओहो बढ़िआँ बात छै लेकिन अपन समाजके अपन देशके हक हित चाहै छियै तऽ अपन चौबीस घंटामे से कुछ न कुछ समय अहाँ सेवामे लगाउ ओ सेवा राजनीतिकके जरिए पॉसिबल छै आओर अहाँ सही मिशन सही विजनके साथ यदि राजनीतिक के आत्मसात करे छे तो हर एक समस्या के समाधान हर एक डिसीजन मेकिंग लेवल में अहा के पहुंच रहना स्वाभाविक छे और अ जगह से जे हमरा अहा के समाज में जे समस्या छे जे विकृति छे जे विडम्बना छे इ विडम्बना सब कतो न कतो दूर भ जते आओर आइके एपिसोड अहाँ सबके बहुत नीक लगबे करतै आओर आगामी एपिसोडमे कोन व्यक्तिके अहाँ सब सुनै लए चाहै छियै ओकर नाम कमेंट करब आओर चैनलके सब्सक्राइब करब लाइक करब किएकि ई एकटा एहन एपिसोड छी जन आवाज एकटा एहन कार्यक्रम छी जाहिमे जे फेस वैल्यू भैल लीडर नहि छै लेकिन ओकर